Akylly gyz. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanda Rum diýen ýurtda Aý diýseň agzy bar, Gün diýseň gözi bar. On sekiz ýaşyny dolduran bir gyz bar eken. Bu ýurtda paýhasy, görmegeýligi, zehini bilen şo gyzdan öňe geçýän ne erkek, ne-de zenan bar eken. Göwher hyrydarsyz bolarmy? Bu göwheriňem hyrydary köp bolupdyr. Alysdan-ýakyndan gelen men diýen ýigitler Gyzy özüniň törüne geçirmäge synanyşypdyrlar. Emma gyzyň şerti agyr eken. Ony ýerine ýetirip bilmän, iki jahan owarrasy bolan ýigitler arman bilen gelen yzlaryna gaýdypdyrlar. Rum ýurdunyň köpi geçip azy galan Ýaşy eslini sermäp barýan bir patyşasy bar eken. Bu-da güllerde bir gün ynsabyndan geçip, gyza aşyk bolupdyr. Sähetli güni şu gündür diýip, şenbe güni wezir-wekillerini gyzyň öýüne sawçylyga iberipdir. Gyz oň sawçylaryna, Patyşa uly ýurduň eýesidir. Men oňa ýönekeý şert goýjak. Ol on sekiz öküzçe, ýigrimi bäş öküz, altmyş nogta, ýetmiş agty bersin. Şu zatlary tapyp getiren güni patyşa äre çykjak diýip aýdan. Sawçylar gyzyň aýdan zatlaryny derhal tapyp, patyşaň ýanyna gelipdirler-de, Patyşahym, gyz-a size öňden aşyk eken. Patyşa on sekiz öküzçe, ýigrimi bäş öküz, altmyş nogta, ýetmiş agta bersin. Şu zatlary getiren güni oňa aýal boljak diýip aýtdy. Ýanyňyza gelmänkäk, gyzyň aýdan zatlaryny ýurtdan ýygnadyk. Patyşahym, toýy tutuber diýipdirler. Köp çarşenbäni başdan geçiren danalaň maslahatlaryndan gulagy ganan patyşa gyzyň şertiniň düýbüniň çöplüdigine akyl ýetiripdir. Ol ýüzleri otda daglanan kelle ýaly ýyrşaryp duran wezir-wekillerine Gyz kyn şert goýan eken. Ol işden urupdyr. Gyzyň on sekiz öküzçe diýdigi, Patyşa on sekiz ýaşynda bolsady diýdigi, ýigrimi bäş öküz diýdigi, iň bolmanda ýigrimi bäş ýaşy bolsady, şo ýaşda adam garadan gaýtmaz bolýandyr diýdigi. Altmyş nogtasam, Patyşa altmyş ýaşapdyr. Ol nogtalanan garry öküz ýalydyr diýdigi. Ýetmiş agta diýdigem, ol garrap ýetmişe ýeter. Ondan soň ol biçilen agta öküze döner diýdigi diýip, gyzyň salgydynyň manysyny çözläpdir. Ýyrşyryp duran wezir-wekilleň ýüzleri bu sözleri eşidip, üç ýuwlan ak esgä dönüpdir. Olar iki eplenip, gaýtmak bilen bolupdyrlar. Patyşa patyşa bolýar. Gyzdan umydyn üzüp, Garrylygyny boýnuna alan patyşa günlerde bir gün Maňa nesip etmedik gyrnak gynanyp ölsün diýip, ony zor bilen başga bir ýurduň patyşasyna satyp goýberipdir. Bu patyşa-da zalymlykda Rum patyşasyndan kem galarly däl eken. O gyz getirilenden, ony ýanyna çagyryp, Men bir ýyllyk awa şikara gitjek. Şu bir ýylda meň özümden bir ogul dogulmaly. Edil şu möhletde suw atyndan bolan baýtalymam awa münjek. Atymdan höwri goýulman, taýlasyn. Şertim ýerine ýetse, seni aýal edip saklajak. Ýerine ýetmese, öldürjek diýip, Wezir wekiller bilen çöle çykyp gidipdir. Bu gyzda-da kyrk gyzyň görki, kyrk dananyň akyly barmyş. Bu-da iýjek-içjek azyk tüwlügini alyp, kyrk kenizinem yzyna tirkäp, bulaň yzyndan at salypdyr. Patyşaň ýoly şu ýerden düşse gerek diýip, çölüň bir ýerinde çadyr gurap, kenizleri bilen saz-söhbetde boluberipdir. Aw awlap, mes bolup ýören patyşaň ýoly sähetli gün çölüň içinde gurlan çadyrlaň üstünden düşüpdir. Görse, kyrk sany ak çadyr. Kyrk sany ak çadyryň ortasynda gyzyl elwan geýnen keniz. Kyrk keniziň ortasynda gyzyl çow ýaly bolup oturan ýüzi perdeli owadan gyz. Patyşa bu ahwala gözi düşenden, sarsaň bolup, akyl-huşuny ýitirip duruberen. Birwagt huşuny jemläp özüne gelen. Atdan at gaýtarym ýerde düşüp, gyza edep bilen iki eplenip salam beren. Gyz oň salamyny alyp, kenizlere myhmanlary hezzetlemegi buýrupdyr. Suwuçym salymda ir iýmişiň seresi, Çakyrdyr şerabyň ýitisi orta goýlupdyr. Iýlip-içilip mes bolnupdyr. Patyşa gaýdanda, gyzlary öz çadyryna myhmançylyga çagyrypdyr. Çagyrylan ýere irinme, çagyrylmadyk ýerde görünme diýen nakyla eýeren gyz aýdylan güni çäş wagty kenizlerini alyp, patyşaňka myhmançylyga baran. Myhmançylyk diýseň gowy geçipdir. Patyşa tutan awlaryndan dürli-dümen tagamlar taýýarladyp, gyzlara hödür edipdir. Soňra keýpi kök bolan patyşa bilen gyz küşt oýnapdyrlar. Patyşa, Kim küştde ýeňilse, bir gije myhman bolmaly. Ýeňlen ýeňeniň ygtyýarynda bolmaly diýip şert edipdir. Gyza-da geregi şol eken. Ol razylyk berip, oýunda ýeňlen bolupdyr-da, şo gije patyşa bilen bile ýatypdyr. Paýhasly gyz, hüşgär gyz patyşaň göwher monjugyny belgi üçin alyp, ykjam ýerde gizläpdir. Kenizlerem suw atyndan bolan baýtaly patyşaň atyna höwra goýupdyrlar. Bu ýagdaý birnäçe gün gaýtalanypdyr. Maksadyna ýeten gyz bir gün köşge dolanypdyr. Patyşa bolsa bu tilsimden habarsyz bir ýyllap çölde gezipdir. Bir ýyl geçipdir. Patyşa awdan ýurduna dolanyp, gyzdan habar alypdyr. Görse, gyz ogul dogrup-dyr. Baýtaly taýlapdyr. Muny gören patyşa akyl-huşuny ýitirip, gahar-gazaba münüpdir. Jellat! diýip gygyrypdyr. Jellat derhal bolupdyr. Şo wagt kenizleň baştutany orta düşüp, bolan işleri birin-birin patyşa aýdypdyr. Patyşa patyşa bolýar. Özem müňkür, hemem zalym bolýar. Ol ynanmandyr. Şo wagt gyz, Bile ýatan ilkinji gijämiz. Müňkürlik etjegiňizi bilip, belgi üçin sizden şu göwher daşy alypdym diýipdir-de, patyşanyň göwherini çykaryp, öňünde goýupdyr. Zalym patyşa öz emeline çolaşyp,